Ýagdaýlaň oňatmy? Gowy. Anna, suw içäýeliç.
Ýok, men neme, suw içemok. Al onda.
Al.
Ýok, al. Telefon etjek däl. Hä?
Onda näme? Aýdyp otur, meň ýanyma işlije geldiňmi? Hawa, men bir işlije geldim. Hä, aýdyp otur.
Neme, ýoldaş naçalnik? Hä? Bir jaý boşapdyr diýdiler weli, şoň anygyna ýetäýelim diýip geldim.

Wah, sen bilýämiň, sen bratlara düşüneňok. Bratlara düşünýän, ýöneş naçalnik. Hä. Men on ýyldan bäri jaý nobatyna durun. Hawa, hawa. Gurbanyň gelende bolsa ýaňy iki aý boldy. Hä, berekella.
Meniň nobatymam birinji. O nähili o jaý gurbana berleýän üçin? Hä, bilýäňizmi näme üçin? Hany otur. Hawa. Otur. Otur. Wah biz öz emelimize özümiz çolaşdyk. O nähili deme ol wah sen ha bir gowy oglan na bir ýuwag seçeg ýaly a size nahar kerdi oglan wah siz ýaly ýigitler tapsak gözümize sürtsek emma bolanok a bolanok a bileň bilen bolupdyr o gurban içi bilen aragyny içipdir onuňam milisiýa düşüpdir olar bilen ýakalaşypdyr he töweregindäkilere paýyş söz aýdypdyr. Howwa. He, onuň milisýasyny bize til etdiler. Näme diýip?
Gurban diýip, arak içdi, na milisýa düşdi diýip. Howwa. Bizem ur-tut oňa hat ýazdyk. Howwa. Ýaňky milisýa.
Howwa. Ýaman gowy ýigitdi, adamkärçiligem gowudy, gowy işgärdi, gowy spesialistdi diýip hat etdik. Howwa. Şony kollektiwiň terbiýelemegine beriň, biz ony özümiz terbiýeläp, şu gaýdyp arak içmez ýaly ederis diýdik. Howwa.
Onsoň milisiýada ýaňky biziň hatymyz bilen aragatnalany ýokary suda geçirip oturyberipdirler.
Hawa, pu, pu, onsoň? Onsoň ýaňky harakteriskadan olam bize dänin iberiberdiler milisiýa. Biziň haýyşymyzy kanagatlandyryp-da boşadaýdy ony sud. He.
Gurban! Kollektiwiň terbiýelemegine berdi. Gurban amana muny eşitdi-de, Maňa jaý beriň. Eger jaý bermeseňiz, men ýene içip masgara ederin, edarany masgara ederin diýdi. Biz bu zatlaryň hemmesini oglum şu edaraň abraýy üçin etdik. Ynamly şu arak trýuskadan soň şeýdip gygyryp dur, jaý bermeseňiz, arak içip edarany masgara ederin diýdi. Masgara ederin diýdi. Ýöne şunça çany? Abraý ol dige edara gerek däl oň özüne gerek ahyry ýa o nädip beýle bolýarmyş diýip. Sen bir zada düşüneňok jan inim. Bir zada düşün. Hä bilýäňizmi näme? Ýok. Ol planyň plan ýolbaşçylyk edýän edarasynda tertip düzgün ýok. O taýdan ha alkogolizme garşy karar durmuşa erbet geçirýär diýen etmen kim tankyt ediljek? Elbetde men şo zatlaň hemmesini men çekmeli. Ine, şu başga çekmeli. Düşündiňmi? Düşnükli.
He, berekella.
Diýmek,
jaý aljak bolsaň, arak içip çyk, milisiýa düşäýmeli.
Aý, sen nirä? Men.

Saglyk gerek. Iň esasy saglyk gerek. Wah, howwada agzybirlik gerek.
Howwa.
Şu ikisiniň bolan ýerinde bitmejek iş bolmaz. Gaty dogry aýdýaň. Ynha, sen arada syrkawladyň-a? Howwa. Şonda bir aý dagy ýatdyňmy? Ana, şonda gelmediň-dä soramaga. Göwün etdim. Men yrymçy-da.
Dostuň sorasa gowy bolýa-da. Yrym etýän-dä.
Näme yrym edýäň?
Aý, şo günler soranym dik göräý diý. Onda. Aý, şu bir ýoldaşym bir galsyn diýdim däl-eý. Şonda gelmäniň gowy bolupdyr onda. Ýene-de şu ýaranak diýip eşidäýseň gelmäweri. Bor, bor. Ýöne senem meni sorap duraňok-la. Menem ynha şu ýaşymda, şu ýaşyma çenli ýatmadyk bolnisam, keselhanam, barmadyk polklinikam ýok. Bardyr-laý, keselkäne, keselhana käne dünýede bardyr. Ýok, ýokdur.
Gökdepedäki dälihanada ýatdyňmy, şo-da keselhanada.

Äwirýär, ýatdym. Haçan?
Şo çaga dogulýan öýde ýatdym. Haçan? Bäbekhanada. Eý-we. Meň ilkinjije ýatan kezenhanam-da ol. Ejem meni şo ýerden prostyna dolap alyp gaýtdy-da.
Dogrudanam, şu näsaglyk keselhana barada gürrüň edilende. Başyň agyryp baldyryň syzlasa öňürti dostuň gelýädä soramaga. Bir-iki sany gowy dost bolupdyr, biri ker, birem kerdal, kerdal asyr kowulýa, kerem ony soramaga gidýä. Şu gowy sözleri bile bir dostumyň göwnüni götereýin diýip pikirine gümra bolup barşyna gapydan gireni duýman galýa. Es-salowmaleýkim! Aleýkumessalam.
Ýer ganymat bolýaňow bäri bakýaňmy. Kowdum ony bir kun bäri gaýra düldüm häzir erbet hanym harap. Heý bolubilýä şeýle bolawersin hernä. Heý gulagyň gursun. Heý Gulam aga gurgun şükür. Ýöne gaýdamda obada ýokdy görmedim ony. Sen nirä hyýal etýäň? Aý, ile hyýal etse bolaýýa, biziňkä bolanok. Kekene iýip gutaraýýa.
Gulagyňa gara keçe dykylypdyr-la, ho-w, halypa! Gulama-da, Garaja aga-da baran neslime habar ederin. Olar seni soramaga geler. Hä, sen-ä turna gyrk ýaly aljak-ow. Wah, bir gyrkdan alma bolsa alyber, bazarda elli-altmyş manat diýýäler kilesini.
Çaşyrýaň-ow. Ýemek, çaý içip oturmaga wagtym ýok. Aýak üstünden soraýyn diýip gaýdyberdim. Ýok, hili özüň näme iýip-içýän zadyň bar? Zäher, zakgun iýip-içýän. Hä.
Noş bolsun, köpräk iýjek.